Ki te whei ao ki te ao mārama. He petihana e tautoko ana i te pire, whakaiti kino i te hoko waipiro nā Chloe Swarbrick, kainā ringaringa o Pāremata.
There are more alcohol stores in my hometown than there are schools.
Kia tūhono anō ai ki ngā wāhi mēnā tāngata hiki wairua. Koia te āki i te wiki aroā ki te oranga hinengaro i tēnei tau, nā reira, ka pēhea mō ngāi Māori? Ā, kai te whakamau papa hiko kōmaru ki ngā marae o Ngāti Wai, i runga i te tūmanako nui, ka whakaheke iho i ngā nama utu hiko. Kua tae ki te wā, kua whiti mai te rā ki runga i te iwi o Ngāti Wai.
Kainamauna whakateitei o te motu whānui. Rarau mai ki te ao mārama. Whakamanahia te pire kia noho haumaru ai ō tātou hapori. Koinei te hiahia o Chloe Swarbrick, Mema Pāremata o Te Rōpū Kākāriki mō te pire whakaiti kino i te hoko waipiro. Ahakoa he pire tēnei e tautokona e ētahi kaunihera, me whai tautoko hoki ina Mema Pāremata neke atu i te haurua o te katoa ki te ahu te pire ki te wāhanga tuarua.

This bill will save lives but what I can tell you about my experience behind the scenes so far is that unfortunately when it comes to alcohol policy in this country there is a huge amount of politics. Ka riro mā te hapori e whakarite te āhua hoko, nā wāhi hoko, me nā hāora hoko, ka mutu te āhua whakatairanga kai tautoko pāhotanga hākinakina. Ko te rīpoata 2022 a te rōpū Pūroi, he 78 ira 500 he inu waipiro, he iti ake i te 81 o te tau o mua, inā te taka mai, iwa ira rima he inu pōheahea nei. If we think about our unborn tamariki and mokopuna of the future, wheruakau, spectrum disorder, features very heavily for Māori communities because of whānau who may be hapū already and they are consuming products because they are available on every corner dairy, every corner store. Ko te hunga e pokea ana e tēnei āhua ko te Māori, Pacifica, e noho ana i roto i ngā hapori pōhara,

Kei roto i ngā tauanga ka kitea ko te Māori ka mate tuarua ki tērā o te hunga kāore i te Māori. Inā ehara koinei te wā ki te tuku i te pōro ki ngā whakatūroro o te waipiro.
personal choice comes into it but we can't ignore the significant statistics that sit behind the harms directly to our tamariki mokopuna, to our wider whānau and to society in general. Inā mā te tautoko i te menamena ka whai ora te whānau i roto i te tuari kura. Pass the bill! Tini Molyneux, Te Ao Marama.
E waru nā marae o Ngāti Wai kai te whakamaua ki nā Papa Hiko Kōmaru. Tata ki te 250 mano tāra kua riro i te Poari o Ngāti Wai mai te Tahua Pūngao Whakahou i nā Whare Māori, Whare tūmatanui hoki, ā, e whakapaetia ana mā te hono atu ki te kamupene hiko o nau mai rā. Ko ngā hua o te pūngao kōmaru ka tuarihia ki ngā whānau katoa.
Ka whai oranga te iwi. I ngā hihi o Tama-nui-te-rā. Kua tae ki te wā, kua whiti mai te rā ki runga i te iwi o Ngāti Wai.
I raro i te rautaki pūngao kōmaru o te rangi paki o Ngāti Wai, He papahiko kōmaru ka whakamaua ki ngā marae katoa o te iwi. He hononga tēnei i waenga i te iwi me te rāngai tūmataiti. He waru ngā marae o ngā tīwai ki runga i te ākau roa o ngā tīwai mō tēnei kaupapa o Te Rangipaki o ngā Tīwai. Ko Mōkau te tuatahi.
E rua tekau mā whitu ngā papahiko kōmaru ka whakamaua ki te marae, ā, ko tōna tekau mā rima mano hāora kirowata ia te tau. He putanga pūngao tino nui tēnei mō te iwi nohinohi nei o te taha rāwhiti o Te Tai Tokerau. Kua kōrero ahau ki ngā kaumātua o te marae, ā, me tō rātou ki, ā, kua tae ki te wā, ā, mō ēnei papa kōmaru anō kia iti te utu o te hiko mō te marae me ngā whānau o te marae, o te kāinga o Whangaruru. The guys are laying it out on the roof and we just want to use the maximum space on the roof for future expansion. Well we hope extinguish our our power bills and um relieve a bit of pressure on us you know especially financially with the cost of power now. Mā te hononga ki te kamupene o Nau Mai rā, e whai pānga nui ai ngā whānau o te marae i ngā putanga pūngao.

and on selling that power back to members of the community. Ina puta mai o tātou whanaunga ki te kaupapa o Nau Mai Rā, kātahi ka hono rātou ki tō mātou ake kaupapa o Te Rangi Paki o Ngāti Wai. E whitu tonu ngā marae kei te toe, nō reira kātahi anō te ara ki te ringa ora ā-pūngao nei ka tīmata. Tūmamao Harawira, Te Ao Mārama.
E rua tekau ma rua nā kariri pahū nō Te Pakana Tuarua o te Ao kua kitea ake e nā tauwā moana o Aotearoa, Ahitereria me nā toa taimoana o Amerika i raro i nā wai o Tuvalu. Nō te marama o Hepetema kōkirihi ai tēnei kaupapa i runga i te tono a te kāwanatanga o Tuvalu. I tīmata ake ki te hāpua o Funafuti tata atu ki te taone matua o Tuvalu, I tirohia ai ngā kai ine moana nā wāhi pānga, i whakatewhangia hoki e te tira ruku i te papamoana. I te kore whaihua i reira i huri te tira ki Nanumea, ā, i reira kite ai te 500 pauna o ngā kariri pahū kāre i pahūngia. Ko te tau 29 tēnei o Te Wiki Aroā ki te Orana Hinengaro, ā, ko tana kaupapa i tēnei tau ko Hono Anō. Whai muri i nā tau tata nei e noho wehewehe ana nā te urutā o te mate korōna, ko tāna kai hapa i te hauora hinengaro, he āki i te tangata mate hinengaro kia hono anō ki nā tāngata me ngā wāhi ka hiki i a rātou hai kōrero i tēnei kaupapa. Kia whakawhiti atu tātou ki a Christina Luka nō te tūāpapa Orana Hinengaro. Kia ora Christina.
Tēnā koe, otirā tēnā tātou katoa.
Christina, he aha ianei te take, he mea nui kia whai honanga anō ai o ō tātou tāngata mate hinengaro?
Tēnā koe. Nā runga i ngā āhuatanga kua pahure nei te rua tau i waenga i a mātou Ngāi Māori, Ngāi Aotearoa nei e noho mohoao ana, tē taea te hono ki tō ake whānau, tē taea te hono anō ki te hāpori whānui, nā reira ko tō tātou nei mahi te Whakatō i te kākano kia maumahara mō tātou nei a Matua, a te iwi whānui, kia hoki atu ki taua āhuatanga o te honohono ki tō hoa hei pikinga anō i tō wairua. Ki tō titiro kua raru nui ake a ngāi Māori i tauiwi i ngā tau e rua nei?
Te āhua nei, āe, engari anō, ā, kua, ā, Ki ētahi, i roto i ngā tau e rua kua hipa, te āhua nei, i pai te noho mohoao mō Papatuanuku, engari anō mō te tangata me wā rātou nei a whakaaro o rātou anō. Nā reira, nā runga i aua āhuatanga e rua e rua, kai tā te tirohanga te tangata. Nō reira, he aha ētahi tohutohu āwhina ki ngā whānau e mānukanoko tonu ana mō te mate korona, engari kai te hiahia hono anō ki ō rātou whānau haukāinga rānei? Āe, pono, ka tika taua kōrero nā runga i ngā āhuatanga o ēnei rā, akoa kua tino heke ngā ture, ā, ā te Pāremata kia āhei tātou te puta atu ki te ao me te kore mau ārai nei. Ā, ko tāku kē, o ko tātou kē, kia hoki atu tātou ki taua kōrero, ā, ko te kai a te rangatira he kōrero, nē. Tē taea te mōhio pēnā e āhei ana koe, e taea e koe te puta ki te ao ki te noho tahi ki tō whānau, ki te kore koe e whakawhiti kōrero me te matapaki i aua tūmomo āhuatanga. Nā reira, me hoki pū mātou ki aua kōrero, ā, kia, kia noho tahi tātou te wānanga, kia puta he, he rautaki pai. Mm. Na, nau te kī kua, kua mutu te nuinga o nā here, a ka mutu te nuinga o tātou kai te taki hoki ki te mahi ki nā wāhi a nahu hoki, kua tīmata ki te hoki ki te āhua o te noho i mua. E, engari, he nui tonu pea te mānukanuka o ētahi, nō reira he aha āu tohutohu ki a rātou? A tera pea kua kua korero ketia a kua korero hea ketia ahau a kia kia hoki tatou katoa ki taua ahuatanga o te o te wananga ki tetahi te whakawhiti korero ki tetahi kia mohio koe he aha nga ahuatanga e noho awangawanga nei e noho a Ā, mai mai nei a ētahi, anō nei ā te whakapuaki i ō ake whakaaro ki tō hāpori, ki tō whānau, kia, kia, kia tau ai tō wairua ā, i roto i tēnau tūmomo āhuatanga. Ehara i te mea he hē ā te whakaaro me te āwangawanga nei. Ā, koina te āhuatanga a te ira tangata, koina ngā āhuatanga o ngā kare ā-roto, ka pērā ka tika. Koira pea mataku ai ratou ne. Christina Luka, tēnā koe i ēnā whakamārama, kia ora.
Tēnā koe.
Na, e ai ki a Alan Brown, Kaipatuahi o nō Ngāti Kahungunu, ko tana kerēme whakahē i te whakaratona iwi ki te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi, he tohe tēnei nā te ihutū tonu o te ratona ki nā kaupapa whakahaumarutanga i te ahi e ārahina ana e Ngāi Māori. Ko te kōtuku, te ingoa o tētahi hōtaka āna kua 20 tau e whakaako ana inā tika nā haumarutanga i te ahi ki nā whānau me ngā hapori Māori i Te Matau-a-Māui. Engari kāre e taunakihia ana e te whakaratona. Hai tāna anō ko Ngāi Māori ka toru whakarau nui ake te tūpono pākinohia i te ahi, na reira, e tika ana kia tautokona nā kaupapa mā Ngāi Māori.

Yes, FENZ is uh, reluctant to um, to support a kaupapa Māori driven uh, program uh, from firefighters.
Nā, i tono kōrero atu mātou o Te Ao Mārama i te whaka ki te whakarato nā iwi, ā, i whakahoki tuhina kōrero mai e kī ana, kai te ū tonu rātou kia mahi tahi ki te Māori e tītaha nui ana te raru i te ahi. E ai anō ki te tuhinga, kua waihana kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hapori Māori, pērā i a Māui Tinei Ahi, i mahi tahi ai ia ki nā kōhanga reo, kura kaupapa Māori hoki ki te whakawhanake. Nā, kia whakatā tātou mō te wā poto, kai tua ake tonu nā Whakatairanga, he kaupapa āki ina ākona rangatahi kia noho ki te kura, ā, ko te mauri o te tangata te take matua o te rā. Tino ngākau nui ake te kapa haka, ā, ko tērā te taunga take nui kua tae atu ai ki ngā puna o Aorea, ko te kaha o te reo Māori me te pai hoki o te kapa haka.
Hoki mai anō. Ko tētahi o nā kaituku ratona waea pūkoro nui o te motu ka whai i ngō hou a Te Tauhou i runga i tō rātou whakapono ka hāngai pū ake ki tēnei whenua. Ko One New Zealand te īngoa hou o Vodafone hai Te Tauhou, ā, ka huri hoki tā rātou taera whero me te mā ki te kākāriki. E toru tau ki muri i hokona atu ō rātou hea o Aotearoa ki tētahi ohu nō konei. Hai tā te kaiwhakahaere matua, tā Jason Paris,

Ko te rā mauri tauira, he kaupapa āki nā ākonga rangatahi kia noho ki te kura. Ā, ka tukua ko te mauri hei kaupapa matua. E riro ana mā ngā mahi whakangahau, mā te kounga o ngā kaikōrero me ētahi wānanga e whakaaweawe i nā rangatahi o Tāmaki Makaurau ki te tūhono anō ki nā mauri o te ao me te whaina tūāhua kia whai hua pai ai rātou i te kura. Kei a Waimane a Nuri o Te Rito nā whakamārama.
Ko ngā rangatahi te take nui o te kaupapa o Mauri Tauira, e whakatairanga ana i te ao kapa haka ki te ao taiohi. Tino ngākau nui ake te kapa haka, ā, ko tērā tētahi o ngā take nui kua tae atu ai ki ngā puna waeorea, mō te kaha o te reo Māori me te paehoki o te kapa haka.
Nō te kura o Ngā Puna o Waiorea a Tahinga o Te Rāhūnia, ā, e ai ki a ia ko te haka te kōingo nui o te ao taiohi Māori o Tāmaki Makaurau. Kua rātou kore kua kapa haka ai, tēnā kua mahia, tēnā kua waiata haka mai. E, ka ora e te reo Māori ma tātou katoa. He wā ki te, ā, ki te whakahōnore tō tātou nei reo, ā, ki te tū ki runga i te ātamira, ki te waiata, ki te, ā, ki te tū hei kanohi mō te kura, mō Tāmaki, mō tō rātou nei whānau. E ai ki a Rangimārie Uri o Ngāti Whātua Pouarataki o Ira dot, Kua kotahi marama rātou ko Autaia haka e whakarite ana i te kaupapa o te rā. Mauri tauira te ingoa o tēnei kaupapa, ā, ki te whakarewa te ātaahuatanga o tō tātou nei reo, tō tātou nei haka, tō tātou nei tamariki. Nā reira he uaua i tēnei wā mō ngā tamariki ki te uru atu ki roto i te kura. Ko tēnei tētahi. Huarahi ki te tono, ki te inoi atu ki ngā tamariki ki te whai mātauranga me ērā atu momo. Torutoru noho ngā tamariki e haere ana ki te kura, nō reira kei konei mātou e ui ana i ngā tamariki ki te whakarongo ki ō rātou kōrero mō te take e pērā ai. Ko Tavika Wilson tētahi o ngā kaihautū mātauranga o Te Ahiwaru e ū ana ki ngā mahi whakatenatena i ngā rangatahi Ki te ū ki ngā mahi o te kura. Mā ngā rangatahi pea e whakarongo ki ō rātou mātua, pakeke, kaiako, whai anō mā ngā kaiako me ngā mātua anō e whakarongo ki ngā hiahia o ngā tamariki, o ngā rangatahi.
Kei reira te tūmanako, ka ū ngā rangatahi Māori o Tāmaki ki ngā mahi o te kura, hei pāinga mō te kura, mō te taiohi, ā, hei painga hoki mō te anamata o ngāi Māori. Waimāneanuri, Te Ao Mārama.
Tokorua, nā kaiako whutupōro wāhine Māori ka eke ki te taumata kē atu a tērā tau. Rāua tahi, ka tū hei kaiako matua i te whakataetae Super Rugby. Ka eke a Victoria Grant o Ngāti Pikiao hei kaiako matua o te kapa Hurricanes Poua, whai muri i wāna mahi hei kaiāwhina mā Wes Clarke i te whatinga tuatahi. Tētahi atu kaitākaro o mua o nā Mamaku a Crystal Kaua tērā ka whakakī i te tūranga o Alan Bunting mō te kapa Chiefs manawa. Nā rātou te taitara matua Super Rugby o ngā wāhine i wikitōria i tēnei tau. Hai te marama o Pepuere timata ai te whakataetae, a ko nā kapa e rua nei ka tuki rae ki te rae i te kēmu timatanga ki Taitoko.
The Chiefs region's really important to me, I started my FPC club and rugby there playing and then coaching there as well with Hamilton Girls High so the region itself it means a lot, the club and everything it stands for.

by females and so that was amazing.
A tena u tonu mai, kau we haere taihua ake nei ko te poi o na tumanako te waiata ka kina ki wa matou hotaka. Hoki mai anō. Ko Darren Dance tētahi kaituhi nō Ngāi Tahu e whakamahi ana i ōna ake wheako ki te tuhi tāna pukapuka Whisky Lima Golf, he pakiwaitara mō tētahi ikāwhiro hauā i whai pūtake anō i tōna oranga. Ina tau ki muri i tuki a Darren e tētahi waka uta, ā, ka mate ia ki te ako anō ki te hīkoi. Hai tāna he wairua whakawehiwehi tō te pukapuka, Ka mutu, he kaupapa i whai wāhi hoki ia ki te tūhono anō ki tōna taha Māori.
Our whanau has been disconnected from the iwi for a few generations and I really grew up with very little reo in our whanau apart from when we went to see our grandparents

real Kiwis and and incorporate we we're we're more than one culture.
Nā, i mua i te waiata nā nā tūmanako, ka titiro ake tātou ki nā tohua tāwhiri-mātea. Ka piki te mahana ki Kaitaia-ā-pōpō ki te 20 ahakoa te ua, he hau waho ki Tāmaki-makau-rau, ka tāmaru ki Rotorua, he hau wātiu ka papuhi ki Tūranganui-ā-Kiwa ka marangai ki Ngāmotu. Ki ngā wāhi mārakerake o te tāone matua pūhia e He Hau Waho, he patapata i āwhā ki Whakatū. Nā whiu katoa a Tāwhirimātea ki Ōtautahi, he ua, he whai titiri, he hukarere i te pō, he hau tonga engari, he mahana tonu ki reira. Nā ka ua ki Tāhuna me Waihopai. Ā kāti, koina tā te ao e pupuri nei. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o wā mātou kōrero. Anei te poi a Nā Tūmanako hei whakakipakipa i a tātou i tēnei pō. Atu i a mātou katoa kia āio, kia māoriori hoki te noho.